srɛ mmabun no nyinaa sɛ obiara mmra na yɛmmoa ɔhene na ɔmpagya ɔman no. Yoo Nana awia wei meda wo ase. Abusuafoɔ ɛɛm yɛdasoa wɔ Pako TV me din a megye so ne Ɔhene ba Kwaku Yirinkyi ka yɛn ho na wo ne yɛn ntena wɔ Pako TV meda wo ase. Soa wɔ Pako TV so nnɛ yɛn nsa aka yɛn papa baako wɔ yɛn ntam nti saa mmere mɛma no akwanya na wabɔ ne din na wakyerɛ yɛn ne dibea nso wɔ Benkum Division mu. Yo, meda wo ase, ɛyɛ me nuabea, sɛ woama me saa akonya yi. Me din de ɛyɛ Ankɔbea Kwame Quartey. Yo, me din ne ɛwɔ Benkum Division. Yo. Yɛn nyinaa nim sɛ afe odwira ho lankyɛ na nnɛ ɛkɔɔ so no nti, dɛn na woyɛ ɛɛ Ankɔbea yi Dɛn na yɛ expect sɛ ebia ɛbɛkɔ so afe odwira yi mu? Yoo, meda wo ase papaapa sɛ woama me saa akonnwa yi. Ɛɛ, odwira nyɛ ade foforo. Yɛtwa odwira, twa odwira ara. Seesei wobɛhwɛ aman bebree so no, ɛɛ, afahyɛdi no asesa. Mmerante ne mmabaa adan afahyɛ ani so koraa a wɔresua biribi de afi mpanyin nkyɛn. Afei ɛɛ, ɛyɛ mpanyin nneɛma a wɔde agu akwan mu no, Wɔ involve ɛyɛ mmabaa ne mmerante no nyinaa wɔ afidi no mu. Kan bi na anka wɔredi odwira a na yɛnim ne sɛ nka ɛyɛ mpanyinfo adeyɛ. Hmm. Nanso sesei de ɛnte saa bio. Sesei afahyɛ de ɛfa ɔman mu no nyinaa ho sɛ ɔyɛ wo Kristoni, sɛ ɔyɛ maamuni, sɛ ɔyɛ dɛn. Wufi ɔman no mu nkutoo de, na ɛwɔ sɛ wode wo ho gye mu bi na wo so wutumi hu amanne ne amammerɛ wɔ hɔ mo. Seesei mmabun no bebree wɔ hɔ mo a, wɔkɔ ɛyɛ wɔn afi mu na wokyia mpanyin wie koraa na wɔma wɔn agua na wɔma wɔn akwaaba. Wobisa wɔn kwan so a, wohu sɛ na wɔbɔ amanneɛ. Enti sɛ wɔredi afe no sɛɛ a, Ɛyɛ akwannya kɛse a ɛwɔ hɔ mo de ma mmabun no sɛ wɔn nso wobesua amanne na wɔasua amammerɛ yiye sɛnea ɛbɛyɛ a wodu baabi a, wɔn ani nso renyɛ wɔn totɔtotɔ. Enti, afe yi de, amanne ne amammerɛ no, wɔbɛda dodow no ara adi na mmabun no nso atumi asua biribi ayɛ dɛn afi mu. Yoh.
Yoh. Yɛda ase nti ne saa yɛ no na wowɔ biribi a wobɛka akyerɛ adɔfo bi afa Afei odwira ho sɛ wɔmmra fie anaasɛ deɛ ɛbɛkɔ so bi a, akwanya wɔ hɔ. Yiw, na mereka akyerɛ ɛyɛ adɔfo ne aka adomfo se wɔmmra ɛyɛ latɛ. Afei odwira deɛ ɛyɛ soronko koraa. Wohwɛ popɔw yi so a, latɛfo nkutoo na wɔn wɔate wɔn ho afi Akuapem Ridge no so. Nti mpɛn pii no yɛreyɛ biribi a, wɔnhyɛ da nte yɛn nka. Nso aman ne amammerɛ de, dodow no ara a ɛyɛ kurow dua yi mu na ɛyɛ dɛn efi. Yɛasan akɔyɛ Akuapem benkum na yekura dɔm a wɔde som Okuapem a enti yɛn nneɛma bebree da nso koraa. Na yɛbɛsrɛ ara ne sɛ obiara mmra Latter-day asomdwoe mapa wɔ kurow dua yi mu. Yɛdɔ yɛn ho, nti obiara bɛtaa yɛn akyi aka adomfo ne adɔfo sɛ na mpɛn pii no wɔbɛboa yɛn ma yɛadi odwira na ɛfa ne ntama pa afiri ano. Afei ɔsabarima Nana Asiedu Ɔkɔɔ a ɔyɛ benkum hene, wabue ne ntaban mu de ama adɔfo nyinaa sɛ obiara mmra na yɛn nyinaa yɛndi afe no. Na afe no ɛnyɛ kra bɛhwɛ ɛno na yɛ bɛ srɛ obi biaa. Yoo ɛne papa megyina so da wo ase sɛ wanya bere na wo ne yɛn akasa wɔ Paco TV so yɛda ase bebree yoo abusua saa mbre yi yɛgu so ara ne mpanyinfo rekasa anaa adehye rekasa afa odwira no ara ho nti kɔ so aka yɛn ho wɔ Paco TV so ɛyɛ me mo somfo Akua Otubia meda mo ase.
Manya me papa panin bi wɔ me nkyɛn a me ne no bɛtwetwe nkɔmmɔ tiawa. Me ne no bɛtwetwe nkɔmmɔ tiawa. Papa, mema w'akwaaba ɛba Pako TV. Yoo, mɛgye wo so. Mpakyɛw, yɛfrɛ me Ɔheneba Kwaku Yerinkyi, na mpakyɛw, w'adarema, wo din? Mede Ankɔbea Kwadwo Asante. Papa meda ase ɛɛm awia wei deɛ ɛyɛ tiawa ɛɛm wada Roma nnɛ odwira a ɛɛm mpanyinfo ɛdaa no adi no asɛm tiawa bɛn ɛna wobɛka ɛde afa ho sɛ ɛɛm yɛnhwɛ anim sɛ mmabun anaa sɛ yɛnhwɛ anim sɛ kurom mma meda ase. Nokware a ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ afe du na ayɛ ɔbabun na sɛ wamma fie ammɛhwɛ na nananom ne agyanom ne ɛna akɔdu mpɛmpɛn so. W'ankasa wo ba a wowoo no bɛbisa wo kurom abakwasɛm na wonhu, bɛbisa wo kurom amanne na wonhu. Afei nso, sɛ wokɔ akwantu mu koraa kɔyɛ adwuma na wopɔn wɔ adwuma mu a, woba fie. Wobɛba fie no, wo ba bɛto mmɔfra nketenketenkete bi a wɔtena fie a wɔnim amanne na wopanyin no sɛbe na woabɛyɛ panyinhunu. Ɛno saa no, na w'ankasa rebɔ wo ho nsameran sɛ, Me de mantena fie, me de mantena fie, mennim amane. Na wohwɛ no nso a, n'ani nsɔ ade wɔ adwuma mu a ɔbɛba fie no. Afei wobɛhu sɛ na mmofra nketenkete no, na ɔrepetepete wɔn. Ɔne oyi ko, ɔne oyi ko, na mmofra no ayɛ dɛn? Aguan afi fie hɔ. Enti sɛ woyɛ abofra, na sɛ mpanyin yɛ ade a, Wɔde wo ho hyehyɛ mu, wobisa mu question, na daakye mpanyin nni hɔ a wɔrekasa a, wose saa time yi mibisaa Nana eyi, Nana akyerɛ me sɛɛ ne sɛɛ ne sɛɛ ne sɛɛ, sɛ eyi. Ne nyinaa ka ho na abɛhu sɛ seesei no wobɛkɔ court na nsase ho asɛm bebree wɔ court efisɛ nkyirimma ne wɔn nanom ne wɔn agyanom ankɔ afum ama wɔankyerɛ wɔn ntɔmɛ baabi a esi Anaasɛ akyerɛ wɔ baabi a ne dade ano wɔ, na wɔbɛhwɛ no na obiara bɛfa asase no. Wɔanya sika no adi. Kɔɔto no nso, wɔbɛma asase no asɛm ada hɔ ara bɛyɛ sɛ mfe aduonu ne aduasa, na nnipa no korɔ a wɔde asɛm no bae no, wɔaka baabi ansa na asɛm no koraa wɔabua. Yo, Nana Medase, ɛɛm ne korakora mu no, dɛn na wobɛka akyerɛ ɛɛm obi a ɔrehwɛ yɛn wɔ Pako TV so a afe yi wayɛ n'adwene se ɔbɛba Latɛ ɛyɛ ne kurom na ɔne anaasɛ ɛnyɛ ne kurom na ɔne Latɛ abɛdi Latɛ odwira ahwɛ sɛnea Latɛ yɛ yɛyɛ yɛn amammerɛ ɛfa? Yo, Kakra a mɛka akyerɛ ɔmanfo na ɔpɛ sɛ ɔba bɛhwɛ odwira no, na afei ɔyɛ Latini nso a, afe no du a, ɔmma ne sɛ, ɛyɛ Afedade, kuro a ɔndi afe no, ɛnyɛ kuro. Afeda du a, wokɔ w'akyi na woakɔhwɛ w'akyi sɛdeɛ ɛte. Ebia baabi a wote koraa ɛwɔ Nkran anaasɛ Kumase, Takoradi no, ɛyɛ baabi a ɛhɔ tew, na wo fi no a wɔagya wo no a ɛyɛ w'akyi a, daakye bi woreka baabi a wɔde wo bɛba fie abɛyɛ w'ayi no, wobɛhwɛ na ɛhɔ ayɛ basaa. Na enti woma wɔn ayɛ ntiantia wɔ afe biara na woba, afe biara na woba a, wobɛhu nso o, afe yi mebaeɛ ɛyɛ sɛ mepenti dan no ho, afe yi mebaeɛ ɛyɛ sɛ meto brɔg kakra wɔ ha, afe yi mebaeɛ. Na enti na tɛm biara na wohu wɔ ɔman so no, na ade bi bɛboa kuro no na ama kuro no nso ani abue te sɛ sɛdeɛ woatu kwan a wowɔ hɔ no. Enti woba no saa a. Na ama wo nso animbue no a woakɔ sua no, wode bi nso abrɛ Kuruman no. Yo, Nana, wei deɛ mɛda wo ase sɛ wogyee berɛ na wo ne me twetwee nkɔmmɔ wɔ Pako TV so. Meda wo ase paa. Nyame nhyira wo. Yeah, me nso meda mo ase.
Abusuafoɔ, aha yɛ Pako TV. Me din ne Ɔheneba Kwaku Yirinkyi. Meda wo ase sɛ wonyaa bere na ɛɛm wokaa me ho wɔ Pako TV so ma yɛtwetwee nkɔmmɔ. Me ne wo bɛsan ahyia bio. Meda ase.
TV, experience the thrill of TV.